Мин тыһыынча тоҕус сүүс биээн икки сыллаахха атырдьаҕын хилбэ түөрт күнүгэр нам оройуонугар төрөөбүтүм ийэм Жиркова Мария Панасьевна Үөдэттэн төрүттээхитэ аҕам Новгородов Николай Васильевич Сииттэттэн Кэбээйи улууһуттан төрүттээхитэ Биһиги бииргэ төрөөбүттэрдии төрдүө этибит, онно Нам оройуонугар дьэ үөскээн, улаатан, манна мин оҕо сааһым барыта Будан сүрүотугар ааспыта. Тыйынча тоҕус сүүс алта уон Сыллаахха оскуолаҕа киирбитим, анам орто оскуолатыгар физкультура уруогар олус чаҕылхай этим, кылааспар олох бастакыннан сүүрэн кэлэр этим, хайыһар кэмигэр бастакыннан сүүрэн кэлэр этим уонна үрдүгү ыстыныыга кыттар этим, начальнай оттон младшай группаҕа олох оскуола чиэһин, кылааһым чиэһин барытын көмүскээбитим уонна ол сылдьаммын комсомолга киллэрбиттэрэ күүстэринэн. Бастаан кииримээри гыммытым, ону киирэн бу спортсменка бүккүн дьэ олох хайаан да комсомол буолаҕын диэн ыллыыбын, комсомолга киирбитим. Онтон аҕам буоллаҕына эмискэ олохтон туораабыта, ону булан мин тохсус кылааһы бүтэрэн бараммын оскуолаттан бүппүтүм уонна дьэ үлэлии барбытым. Уон сэттэ саастаах кыыс Нам оройпуотун коллективыгар киирбитим, онно Киирбиппэр буоллаҕына тугунан секретарь машинистка көмөлөөччүтэ уонна сурук таһыраа ол саҕана сэттэ уон сыллаахха арааһаны экстреннэй срочнай телеграммалар суруктар бөҕө кэлэллэр оҕолору тиэрдии уһуота туора хаамыы бөҕө этибит биһиттэн эдэр оҕолор биһигини сүүрдэллэр этэ Оччолорго мин эдэр руһатталаарытым буолаары Дьоннук ылыыртахпына Татьяна Ксенофонтовна Еремеева уонна Татьяна Максимовна уонна буоллаҕына Ефросина Васильевна Соколовалар дьэ партийнай үлэһиттэр бары отдел кадрдар иннэ дьэ көрбүт-истибит туохтар үлэһиттэриллэр олор буоллаҕына миигин тутан ылан дьэ бу биһи кыыспыт дьиннээх комсомол оскуолаттан мин комсомол этим комсомоллаах кэлбитим онно ыладьы бу комсомол эбит дьэ бу биһиэхэ дьэ көмөлөөҕүм биһиэхэ дьэ туох баар үлэбитэ хамнаспыта эдэр ыччаттары түмэҕин диэн дьэ миигин дьэ тутан ылан дьэ арааһынай туох баар субуонньуктарга, күрэхтэһиилэргэ барытыгар кытынналлар этэ, онно мин да накаастаммакка барытыгар кыттар этим. Оройпоҕа буоллаҕына дьэ ол курдук ол арааһынай быыбардар тэрээһиннэригэр ийин дьэ биһиги бу Оройпо коллектива молодежь оччолорго хомсомол секретаринан Софья Алексеевна Охлопкова Алексеева этэ. Кини буоллаҕына миэхэ оттон Кини сэкиритээринэн көмөлөһөөччү дьону туох баар биэчэрдэри туох ону ону онно биһини кытта Меркострой тутуу тэрилтэлэрэ шефтэһэллэр этэ, онно ол тутуу тутуу тэрилтэлэрин комсомолецтары биһиэламмыт дьэ ыҥыраммыт эмиэ бу хонтуорабытыгар арааны тэрээһин иһин буолар этэ, онно ол тэрээһиҥҥэ дьэ кыттан иһин сылдьыбыппыт. Онтон ол сэттэ уон Биир сыллаах эмиэ продавецтар үөрэхтэри ыыттылар туохха Копыркиҥҥа техникумҥа. Онно онно барбыттара биир сыл онно продавец үөрэҕин бүтэрэн кэллим. Миигин сразу группабар комсомолунан анаатылар. Мин ол техникум иһинээҕи тэрээһиннэргэ эмиэ кыттан Спортивнай баскетболга, сүүрүүгэ туохха барыта кыттар этим. Манна дьэ минуту сразу комсомолунан ылынаан аннын диэки кыттан продавец дипломнаах гастрономҥа үлэлии кэллим. Гастроном буоллаҕына Нам село туора биир улахан Маҕаһыын этэ, онно түүннэри күнүстэри дьэ ас-үөл бөҕөтүлэнэр, таҥаар бөҕө кэлэр, туох баар туох закрытый тэрилтэлэр иннэ чисталарын туохтан биһи маҕаһыын гастроном онтон ылаллар этэ. Дьонно баайата дьахардаах үлэ. Сарсыарда тоҕус чаастан киэһэ тоҕус хонук үлэлиир этибит. Олох эбиэтэ суох, үргүлдьү мин дьиэбэр киэһэ олох уоҥҥа уон бииргэ кэлэр этим. Ньибили ылайан Аны былаана дьэ былаан толуута диэн аны былаан толуутугар былааны мин эмиэ ол былаан толуутугар кыһаллар былаан туох баар тэрээһиннэргэ эмиэ кыттабын. Онно ол үлэлии сылдьаммын эмиэ соҕус куоталаһыы диэн баар этэ оччолорго эмиэ туох дьиэ каадырынан онно дьэ ол соҕус куоталаһыы күрэхтэһэн сельхоз техника маҕаһыынын кытта күрэхтэһэн эмиэ Былааҥҥа, дисциплинаҕа, айыҥҥа барыта өр да күрэхтэһиммит. Биһиги ол, ол күн эмиэ, ол сыл эмиэ кыайыылаах таҕыстыбыт. Биһиги гастроном онно миин конференцияҕа ыыттылар, комсомольскай конференцияҕа онно делегатынан талыллан дьэ аны райком комсомола туохха райком пленумугар член буолан ыллым дьэ онно сылдьан эмиэ дьэ араҕанай боппуруостары быһаарсан идээн Мин көрөн Людмила Андреевна диэн Матвеева диэн бүрээдкэ чүөчэ хозяйственнай малын иһитиннэстэһи көрөн баран эттэ «Бу туоттаа үчүгэй үлэһит кыыһый, мин мин кыыһылаах миэхэ аҕалыҥ бу кыыһым, мин мин миэхэ үлэлэһитинэн ылабын» диэтэ. Ол оччолорго гастрономмут кыараҕас баҕайы, кыра баҕайы маҕаһыын диэн ула ыбылы уочарат бөҕө постоянно уочараттаах постоянно киһи-сүөһү ыла ол былааны мин Администрациябар райполорго туруорустум бу туу аттаах кыраас маҕаһыыны бу село иһигэр улахан туу гастроном ааттаах маҕаһыыны улаатыннарыахха диэммин мин дьэ туруорустум харса даҕаны тыла эттим хайаатым туохтаатым онтон ол ол сайын дьэ эмискэ ремонт буолар дьэ иһи көһөҕүт

Оо дьэ соһуйа хааллым. Оттон Миидэн дэриэбинэ дьимиһин ыҥыраныланы хозяйственнай маҕаһыыҥҥа киирдим. Хозяйственнай маҕаһыын буллан эмиэ тон бэйэтэ иһигэр эмиэ элбэх баҕайы ассортиментнаах табаардаах хозяйственнай табаар запчаас бөҕө-им бөҕө наар эр дьоннор сылдьар маҕаһыыннар эбит. Саа бөҕөтүлэннэр, ботуруон бөҕөтүлэннэр туох туох балыктыыр сэп-сэбиргэл туох да олох киһи киһи киһи бөҕө күн быһа көстүбэт эмиэ туран эмиэ олорон олорон олорбоппут олох наар күнү быһа туран утуйбутум утуйбутум көрү Мидан Дөйөмнөс Туругай баайытас Подочоппутугар ол иһин быллааны биһиги астаатахпыта иһин барта үчүгэй чоп-чоп чолко этибит Хассарда арааханы иһиттэр хомуостар кэлбиттэрин биһи ассортиментынан бартан арааран артикулун туруоран артикулунан бэрибиэркэлээн иһин инньэ гынан бартын бириэмэтэ бэрэбиэркэлээммин бартын онно аахсаммыт үчүгэй баатырмын онно алта сыл алта сыл курдук үлэлээтим бу хозяйственнай маҕаһыынынан эмиэ молодежная биригээдэ буолбута молодежная коллективный комсомольская диэн хозяйственнайга үлэлээн ол эмиэ передовик соус кутулаһы кыайыылааҕа айан буоламмыт миин аны куоракка били холбоско делегатынан талан баран өргүлдьү аны москваҕа делегатынан таллылар Онно аны ол холбос тойотторун кытта кытта алта киһини кытта олор саамай чиэн хаан дьоннорун кытта бараммын Попов Дмитрий Дмитриевич диэн холбос туга холбос дириэктэрэ солбуйааччы ол киһи дьэ миин тутан ылан барбыта Елена Николаевна дьэ олох үчүгэйдик үлэлээ эн аны продавецтаан бүтээҕин эн салайар үлэҕэр үлэлиигин аны Онон эн ити туох кырдьыгыскытын бүтэҕин диэн дьэ миэхэ нэдиэлэ тутуһан туттуохтаах. Мин строй учаастак маҕаһыына диэн эмиэ түгэххэ аатырбыт продавец Иванов Егор Павлович үлэлииритэ ол киһи буоллаҕына уурайар буолла. Онон ол киниттэн оннугар киһи суох. Онон эн кини ити ол строй учаастакка бараҕын диэтилэр. Эн декадыраҕын. Онтон чахайыахпыный Ол сыдьаммын өссө ол заочно-техникумҥа товаровед үөрэҕин бүтэрдим эһиттэ уон тоҕус сыллаахха дипломмун ыламмын дьэ барытын товаровед продовольственный товаров диэҥҥэ товаровед буоллум, дипломнаах буоллум. Онно ол Устуруй учаастакка кэлэн мин аны дьэ эмиэ эмиэ кыраҕас баҕайы кыра баайым алҕаһын иһин былыргы баайым алҕаһын дьэ ону эмиэ дьэ администрацияҕа бараммын туруорустум дьэ бу кыра баайым алҕаһын эбит билигин дьэ цивилизованнай аны туга самообслуживание булуохтаах онон эмиэ биир сайын эһиэдэ таһырдьа атылыр буоллубут таһырдьа көһөҕүт туоххутун оборудованиеҕытын дьиэҕитин табааргытын бартын дьэ таһырдьа көһөрөт Эмиэ маһынан оттуллар иһин этэ туох баай кыраҕас баҕайы ол оһоҕун иһин көтүрэн иҥнээн отопление оҥоронно сайҕан эмиэ дьол сайыны быһа дьол олох первый ноября хаар түһэ турдаҕына биирдэ киирбиппит дьэ ол аны ол киирээппит кытта эмиэ миигин атын сиргэ ыыттылар это туохтаатылар ол ол сылдьаммын аны дьэ бэйэм урукку оскуола үөрэммит табаарыспар кэргэн таҕыстым Первый Хомустаахха кэллим семейное обстоятельство буолла дьэ ол көһүү буолла аны Первый Хомустааха дьэ аҕыс уон биир сыллаахха дьэ көһөн кэлэн аны аҕыс уон биир сыллааҕы дьэ ол Туохха, манна Хомустаах правдавальнай маҕаһыыныгар Евдичейынан анаатылар. Аны ол маҕаһыыҥҥа үлэлии киирдим, ол үлэлээн дьонно эмиэ туох бөҕө буоллун, онтон аны дьэ оҕолоннум, кыргыттарбын төрөттүм. Утуу-субуу онно ол бэйэм ол иккис кыыспын эмиэ оҕолонон баран олордохпуна, райпо бэрэссэдээтэлэ кэллэ, оччолорго сотору-сотору уларыйаллар Түрүтүн диэн Republic издателэ кэлэн «Глен Кланы туота эрэ олордум, дьэ, маҕаһыын сабылында, дьоннор аччыктаан эрэллэр, олох үлэҕэр тахсаҕын, биир нэдиэлэ срок биэрэбин» диэтэ. «Бай, мин оҕом баара уһуой кыарайда, хайдах ол үлэлии тахсабыный?» диэтэ. «Дьэ, тахсаҕын икки эбээлээххит, онон тахсаҕыт» диэтэ. Ону дьэ хайдах гыныахпына дьэ ону үлэлээн кэлбит тэрилтэ оннук быһаарбытын кэннэ тахсар буоллаҕым дии хайыахпыный, ону дьэ Бу Хомустаахха продуктовай маҕаһыын баар эбит, улахан маҕай эмиэ биир эрэ маҕаһыын нэһилиэнньэтэ Тыынчаттан Даххалаах Тыынча үс үстүү хас да нэһилиэнньэлээҕитэ онно дьэ анаатылар. Олох билбэт дьоннорбун кытта киирдим, дьэ аттыгар пекарнялаах иннинээҕи Киирэммин диэн биэс киһини ходачокка ыллым уонна дьэ барыларын билбэппин дьэ онно удалээтим. Үлэлээн эмиэ туох баар закрытый тэрилтэ оччолорго билин дьэ норма ровно биһи үлэлиир периоппутут түбэстэ нормандан атылааһын кэлбит табаары бартан аҕардаан бартан учуоттаан мас бидии хаайыстыбаҕа түҥэтээн үлэ бөҕө барбыппыт ол үлэлээн то иһин Бу продуктовай-маһын үтүө сылы үлэлээн бараммын аны уларыта тутуу буолла, Хомустаахха аны сельпо аһыллар буолла, онон сельпоҕа эн табароведынан бараҕын диэтилэр. Бай диэтим, онтон дьэ ол табароведынан баран аны сельпо тэрилтэ да дьэ манна специалистар бөҕө кэлэллэр, заптордар, туохтар, табароведтар экэнэмиистэр, бухгалтерия иһин бөҕө кэллэ буолла. Онон дьэ олору кытта биир тылы булан дьэ уопсай үлэлээн аны председатель буола Борис Игнатьевич Афанасьев диэн ээ партийнай үлэһит ол ол киһини партия анаабытынан үлэҕэ эргиҥҥэ туох сыанаһы оҕону дьохторотор мииттэн ыйытан Торговый эргиэн систиэмэтин бартын бэйэм билэрбинэн дьаһайабын, маҕаһыыннар ыйан туохтааһыҥҥа, араснатка оҥорооһуҥҥа, туох баар табаардарын сорта чуоскалааһыҥҥа чисто бартын бэйэм туохтуубун онон биһи алта маҕаһыыны дьаһайан олорбуппут. Өссө ол атын олох хаалыылаах таастаах курдук маҕаһыыннары биһиэхэ хаастарбыппыт, онно суолу-ииһи оһуох, онно биһи хайдах сыры аайы барыахпытый диэммит онон Уонна тура хомустаах диэн маҕаһыын баар этэ, ол ол онно эмиэ өрүһү туорааһын иһин ол олор иһин аккаастаммытым, ол иһин биһи бу алта прямой Үөдэйттэн Ылата Хамаҕаттаттан уонна оскуола ээ оскуола иһинээҕи буфеттары оскуола ээ остолобуойун бартын биһи дьаайардыбыт. Мүнүүтүн туох баар ээ тугун ээ иһин барытын дьэ ол ону бэдибиэркэлээһиҥҥэ дьэ үлэ бөҕө эмиэ туох да оо дьаҥы биһи социалистскай куоталаһыыга эмиэ кыайаммыт дьэ Знамя, кыыс знамяны ыллыбыт дии, биһи бу Хомустаах Сельпото кыайан ынынныаҕынан эмиэ дьэ уруйайхал бөҕө буоллубут дьэ хайаатыбыт. Вот онтон дьэ аҕыһын сэттэ аҕыһын аҕыс сыллардаахха ээ тоҕуһун икки сылга тоҕуһун үскэ ыла үлэлээтибит дьэ онтон тоҕуһун үстэ ыла ытаанан дьэ Сельполары, туохтары барытын саптылар. Аны ол сабыллан бараммыт эмиэ дьаһаҕытаҕынан дириэктэр курдук бу алта маҕаһыыны дьаһайан сыаналарын уларытан, сыаналарын көрөн ирибэркэлээн аны ол саҕана сыана ыла уларыйа турар килиэппит сыаната биир күн атын иккис сарсыҥдыгар атын буолар ол иһин дьэ ол маҕаһыыннар эмиэ дьэ сыаналарын уларыта дьэ мэрибэркэлээн иннинэ оннук үһүлээн хамсаан иккитинчэ икки сыллаахха биээн сааспын туолан пенсия таҕыстым. Онтон дьэ сокращение бөҕө барда, аччааһын бөҕө барда, дьэ туох баар специалистары бары уурайан бардылар, аҕарбыттан аҕарбыт. Бастаан биһи балтараа тыһыынча курдук үлэһиттээх этибит, онтон аҕыс сүүс киһи диэбиттэрэ. Онтон ол кэнниттэн дьэ эмиэ Сэттэ үс сүүн алта үс киһи хаалан баран онтон ыла олох кыра киһи хаалан дьонтону онтон эмиэ маҕаһыыннарга быстах үлэлээн ииннээн баран дьэ олох икки тыһыынча түөрт сыллаах почти райпортан бүтэммин дьэ бүтэн аны бүтэн олор дьэ сынньанар инибит диэммин дьэ олордохпуна аны диссат цивилизация хомустаах диссат цивилизация Курица Наталья Семеновна дьэ миэхэ завтор ээ завхоз наада олох завхозпун завхозпут суох онон эн завхозтуу киирэҕин диэтэ администрацияны кытта кэпсэттибит сэбиэти кытта бары сөбүлэстилэр диye бай диэтэ мин ол иһирдьэ саакка үлэлэтэн олох билбэппин хайдах ону үлэлиэхпиний диэтим дьэ үлэлиэҕин диэтэ дьэ киирбитим олох атын система эбит эмиэ дьэ иһигэр туохтаах баҕайы эйэхэбэйдээх баҕайы эбит дьэ онон Киирэн үлэлиир ытахпына аны Хомустаахха балаҕан туттулар. Кырдьаҕастар ветераннар балаҕаннара, онно киһи көрдүбээтилэр, онно администрация ветеран сэбиэтэ Перевалова Надежда Петровна миигин ыҥыран ылан дьэ Ирина Николаевна биһи дьэ эйигин бу балаҕаҥҥа кэлэн балаҕан хаһыйката буолаҕын онон биһи эйигин кэпсэттибит, олох туохтаах киирэҕин Дьэ хайдах да сылдьыахпыный диэн да саарбахтаатым аны буоллаҕына эрдэ туох дьэ үлэлиэҕин биһи көмөлөһүөхпүт дии онтон дьэ мин ол десантан дьэ нэһиилэ ыыттылар десантар дьэ тоҕо бараҕыный диэтилэр онтон дьэ десантын бүтэн мин аны ол балаҕаҥҥа кэллим балаҕаҥҥа кэлэн дьэ ол Үлэлээн тоҕус сыл үлэлээн үлэлээн дьэ бүтэн үлэлээн бүтэн балаҕан иһинээҕи туох баар мероприятие тэрээһин барыта биһирдиибитинэн Михаил Николаевич Дьяконов ветеран сэбиэтин председателэ диэн киэн холбоон үлэлээммит үлэлээн бүппүтүм

өр сылларга да үлээбитэ дии. Ону те точно хас сыллаахха да үлээбитэй? Ити мин аҕыһын төрт тынчы тоҕус үс аҕыһын төрт сыллаахы миин аналлар ити маҕаһыҥҥа. Онно ти ол онно кэлбиппэр ти пекарня үлэлии турар ити. Онно ти Ивановтар кэргэниилэр Евдокия уонна Дмитрий Ивановтар биирэ кочегар, биирэ пекарь

Килиэп тахсарын кэтэһэннэ дьэкиирии тахсыы, анньыһыы, һуу-һаа бөҕө буолар этэ олох. Аҥаара тыа самообслуживания, онно дьэ ол самообслуживаниябытыгар күнү быһа ыйааһын ыйаан дьэ ол солопуоннарга ыйаан биирдии иккиэлэннэн иһин ыйаан дьэ сиспит бырастар да туохтуур этибит. Онтон аны таһаҕас ыла барабыт, аны ыйга хайаан даҕаны фермаҕа, сайыҥҥы өттүгэр фермаҕа дьэ сайылыктары кэрийэ атылыы барар этибит. Онно баарда диэн мин кумаарга быһа иэтэн диэн хайаан диэн аны ыһыах ыһыах бириэмэтигэр диэри дояркаларга анаан исписээнэ диэн олох разноядка диэн туһунан нэһилиэктэн туһунан отдельно разноядкалаан кинилэргэ үчүгэй табаар, халбаһыы, компот, яблоко дьэ оннук атылаан фермалары кэрийэн дьону атыылаан кинилэргэ туох бөҕөнү үөрүү-көтүү туох бөҕөнү биэрэр этэ. Продуктовайбыт маҕаһыына зданиета ити. Ону кэпсииллэр этэ да. Ону ити ити ити туһунан буллаада хомустаах нэһилиэгин туһунан кинигэ тахсар диэннэр дьарай миэхэ зоондаатылар уонна ол эттилэр Ева Николаевна дьэ эргиэн тэрилтэтин туһунан эн э ыстатыйата суруйан биэр биһиэхэ икки нэдиэлэ иһинэн диэтилэр. Суруга кыра баҕайы ону мин тоҕо да эппэтэххитий мин хантан була билэбин иһин диэтим онтон туран булаан эттим. Чэ булан эт онтон ону урукку урукку туохтары документнары хаастым иннээтим ону буллаана иннэ Көссөкүүнэбэ Надя ийэтэ эрийэҕинэ үлэлээбит бастакы продавец. Ону кини итиннэ ити ол ол туһунан ити кинигэ баар Хомустаах кинигэтигэр уонна буоллаҕына ити туох ол иннинэ буоллаҕына дьэ эмиэ кимнээх эрэ Попов диэн, Күмүрэ диэн дьоннор кэлэн ылла. Ол туһунан олох туох даҕаны манна архивнай документ олох туох да суох. Абсолютно онтон туран былааны олох былыргы былааны итиннэ ити былыргы таҥара ити аттыгар ити анара хаҥас өттө биэрэктики таҥара дьиэтэ турбут. Ол таҥара дьиэтэ былааны, ол таҥара дьиэтэ сулбалаабыт. Ол таҥара дьиэтин үлэһиттэрэ итиннэ олоро сылдьыбыттар. Сөп. Аны буоллаҕына ити дьиэни буоллаҕына кыра эбит дьигинэн сөптөөх. Ону ити перестройка Байброн Соловьев Николай Петрович туох Байброн эмиэ үлэлии сылдьан перестройка оҥорбут. Ону кини эппитэ бу мин бу дьиэни перестройка оҥордум дьэ миигин киллэрээҕин инньэ. Туту мин ону кинигэчистовартан киллэрбитим чистовартан кинилэр тустарынан бу Николаева Романнаах тустарынан ити Ити чисто бары туохха кинигэ киирэн тураллар. Ону турумнуллааны ити иһити туһунан даанны кэнники онтон мантан ыйытылаһатаабытым бэйэм архивнай документнарыын хасыспытым улахан туохтаҕына суох. Ини просто кэнники тыы ол сэрии Сэрии иһэҕинэ просто итиннэ продуктовай улааппыт курдук онно онно ити ол Ыстапаанаптар ийэм бу оннооҕор бу бэттэх бу Бурнашов ааны суорбут дьиэтэ эмиэ улааппыт буола биллибит ини. Онно көһү дии.
Онон ити ити онно аны буоллаҕына ол Ыстапаанаптар саҕа маҕаһын туттарбыттар ол маҕаһыннар ини умайан хаалбыт иннээбит. Онно ол иннинэ просто зерно Сиэмэ тутаар иһин, сиэмэ хараныы гынар иһин ыскылаат буола сылдьыбыт ити маҕаһыын. Онто кэнники ити маҕаһыын оҥорбуттар. Бастаан ол сиэмэ оннук арааһын ити сиэмэлэри аҕаланнар били инньэ хранилище курдук буола сылдьыбыттар. Ити этээстээх дьиэлэрбит таастарыгар эмиэ маҕаһыын тутуллубут. Хас сыллаахха тутуллубута буолуо майбыт маҕаһыыммыт? Ити буоллаҕына сэттэ уон сыллар саҕаларыгар тутуллубут, ону бастаан олбуора тутулла сырыттаҕына олбуора эмиэ умайан хаалбыт. Эмиэ баһарга туохтан эрэ сылтаан умайбыт. Онтон турамылаан ону эмиэ көтүрэн бараннар ити чэ хас Били туох кэнниттэн ээ бу маҕаһыыннар ийин били кэнники туохтаабыттарын кэннэ чэһиттэн сыла хаалан сытарыттынна саҥа тутуллубуттар. Итиннэчи ээ ким Николай Валюбалаах ийин үлүһүччүттэр бастакы туохтар. Уонна ити маастер Катя онтон мин кэлбиппэр уол маастер Катя уурайбыта онно мин мин туттаҕым дии. Мин ону итиннэ Сөбүлэччэй буолаҕын диэбиттэрэ аны мин иннэ киирэн дьиэлээн онтон дальше туох продуктовайга көһөрбүттэрэ Николаевна өйдүүбүн ээ холобура туох диэн бастакы били джинсы үөдэйиитэ диэн араас деписитнай табаар бөкөлөр этэ буолбат да онно дьэ уочаратыын хайдах буолар этэ ону өйдүүбүн да кэпсээ эрэ кылгастык Туох фронтоваргаттан хлоробу хомустаах киниэр былаана арай биирдэ мин туох дьиэбиттэн миэхэ свадьбабар шипоньер бэлэхтээбиттэр рыпуолар коллектива аны булан ол шипоньербын сөкү турдахпына арайда Мурсунов Миитэрэй сүүрэн кэллэ аҕылаабыт аҕай тириппит хороппут кэккэтин устан дьэ көлөһүнүн сотунна энээтэ онно онно ыллаана эттэ Бэйэ Ньукулаана, эйиэхэ үҥсүү киирдэ дии, бай, ол туох үҥсүтэ дии, эн былаана бу нэһилиэнньэҕэ шифоньер кэлбитин эмтэнэ турар үһүгүн, бээҕэр бээҕэр ылыммыккын, диэтэ. Ис бу миэхэ свадьбабар подарок биэрбиттэр райполор, онтуйбун тиэнэн аҕаллым. Бу саҥа көһөн сылдьабын, семейнай туохпун дьэ бу дьиэбит бүтэн хаҥан дьэ көһөн туохтаан эрдээн диэни. Икки ааннаах шифоньер, благородный шифоньер, ити биир. Онтон арай буоллаҕына дьэ эмиэ бараммын таһаҕас сааллым араҕаны дьэ түүлээх бөҕө бөҕө импортнай түфлэ бөҕөнү аҕаллым дьэ учарат бөҕө буолла онтон туран буоллаҕына учараттаан турдулар аны туран буоллаҕына дьэ туох кэлбитин бартын билэр Манькова диэн баара түһэр ол була биллэ уонна хайан тоҕо атыыга таһаарбатын саҕа кэлбит үһү дии то и блин так одно сурьегын онно давай Ону Матрена Егоровна кэллэ. Ити Матрена Егоровна десательница да ону кини кэллэ. Ону ыллатта. Мөһө Николаевна дьэ саҕа кэлбит үһү, ону эн атыыга таһаарбатаххын. Дьэ фактураан көрдөр диэтэ. Ону мин ытыламмын көрдөрдүм, ону ылан эттим. Биһи заготовкаҕа, холобура заготовка товарын эмиэ тылыыбытын. Бу Бу кэлбит туох заготовка туга ол иһин бу киһи заготовка квитанцията бу баар диэн көрдөрдүм. Квитанцияты көрдөрдүм, уонна тугун распоряжениетин иһин көрдөрдүм бу баар. Бу кинилэр заготовка отон туттарбыттар, ону олоннор ол саҕалбыттар. Уну кинилэргэ саҕаланаммыт. Ону мин Наҥҥа олордохпуна ити оскуолаҕа киириэм иннинэ алта саастааҕын чэ эрдэ да саастаах буолуоннарай да хаста да алта чааска маанан туох уһугуннарар уонна ол эрэ ыалдьыта баран уочараттаан ньурмаахха табаар бөҕө кэлбит үһү күһүҥҥү таҥас ылыахпыт этэ дии эйиэхэ эн тугу эрэ ытыа ытыа түһүп буоллаа дии диэтим Ол дьэ мин улаханнан кэдэ нэһиилэ тураммын дьэ туохтааммын дьэ оҕо булан кырыста-кырыста бардым. Өнүөрмаг иннигэр өрө дьахталлар бөҕө даймалаха тураллар, очеркка тураллар. Ону булдааны ара кэрбиппэр булдааны Петровская диэн нуучча чүөчэтэ Неса цивилизация, кымаат таһыгар үлэлиир Неса цивилизация Оо, Машина дочка, дочка пришла, стан очередь диэтэ. Онтон мин да ким кэнникинии диэн очередтаатым дьону алта чаастан уон чааска илдьэ турдуун. Онтон уон чааска мамам дьэ били дьиэтин уотун дьаһайан индаамларын да кэллэ ону анньыһыы бөҕө дьоро дьэ Киирэн дьэ анньыһа-анньыһа киирдибит да уочараппытын аны ол чүөчэ олох туран эрэн дьэ барыларын олох хамаандалаан уочараты дьаһайан бэрээдэктээн биэрдэ. Вот встань машина дочка здесь стоит пусть она стоит индиэн дьэллэхэ дьэ бартын тохтаата нээтэ. Ону дьэ анньылаан дьон иккиэбит тэммит дьэ миэхэ ритуза уонна буолаана Туох эрэ маннык китайскай кофта кэлбитэ да сибитэрэ. Ону ол сибитэрэ кэлбитигэр буоллаҕына мин ол сибитэрини олох хойукка ыла кэппитим. Олох абсолютно кубарыйбат, дьүһүнүн сүтэрбэт этэ ол китайскай. Оннугу ылан тахса ылбыт. Ол чугучарат. Онтон ол оҕо сылдьан оттон аны Күнү быһа килиэп буочаратынны буолла ити хозяйственный маҕаһыын урук старостин дьин нучча оҕонньоротулуур этэ үһү буну була ол оҕонньорго барабын аны ол оҕонньоротулуур дьулхуум баан муруннаах кыпкыһылмыр оҕонньорну ухуумма килиэби ыйааһыҥҥа ыйыы биэрэр этэ ол килиэби ону мин ол дьоҕонньо сылдьабын хаччыбын илиибиттэн түлүкпүттэн түһэрэн кэспиппин арай көрбүт киле буларын бүтү каччым хуга ытаан тоҕо бардым онтон бырлаан этэ не тоҕо таатын иин этин каччым муа каччым аны көрдөөтүм мостаҕа көрдөөтүм хаятым инен булбатым ылбуттар ылан кырыстахтар түспүтүн аны була это кими ким охто иин диэтлэр аны это Николай Васильевича дочка Машина дочка иин диэтлин ол оҕонньор билэр эбит э я помню помню хади биэрдим оннугу суруйда аны скажи маме диэтэ ону ол биэрэн дьэ мааныттан мөҕүлүөм диэмин дэ куттанан аҕай барбытым оннук случай эмиэ баар биир случай оннук сиюня этэ ынах этэ заготовка дыллар этэ отон туттардахтан отон биэлэринэн ыланнар туохтуллар этэ туттарлар этэ ону ол Онно били улаханын ыйааһына суох просто бу киһи туттарда бу киһи туохтаҕар кэлбитинэн олону аныыллар этэ. Сорохтор редко редко пантоварнай эти, редко хозяйственный, редко туох диэн. Онну этэ. Уонна ол мотоциклин, конечно, эмиэ баар этэ. Ол эккэйин болот. Эккэйин улахан элбэккэ эккэ Это чоно нэһилиэнньэттэн киирэр былдаа. Дьэ, она тылыгыт. Аа, она тылыгыт.
Онно аны тэйэн дьэ бараллар этэ эмиэ. Бииртэн тиийэн биир куораттар куоракка ханна бүт Сээп ол кэмнэргэ билигин холобур эти ветераннарга, сэрии ветераннарыгар игин диэн билин тыыл бэтэрээннэригэр ас ыйын ити анаан хайыллар дьэ. Сэрии ветераннарыгар диэн ити кыйыы күнүгэр эрэ бериллэр этэ. Онну уллаана тоох онну фондаттан ол Свадьбаларга, туохтарга, юбилейдарга эти аргы кыра туоҕуйан оннук маннык компотины эмиэ баар этэ биэрэллэр этэ манна продуктовый бааһыҥҥа мин була оччолорго аннаҥҥа сто учаастак үлэлии сылдьабын онно буоллаҕына Федотова Раилаах манна продуктовойга үлэлииллэр ону ким Дмитрий Федотович Аразоннаата ону өттө туохтар ыһыахтара буолла дээркалар ыһыахтара буолар гыҥкылаан ыйан продукты ылар кыахтааххын дуо диэтэ это массыына биэрдэххинэ баран кэлиэм диэтим массыына биэрдилэр ровно мин дьэ холбоско киирэммин дьэ Туох-баар фронтовар олох үчүгэй импортнай таҥастары, венгерскэй, рубашка, раны туох күнэлэргэтин бүтүннүү ылан таҕыстым. Уонна компот, абрикос, шампан ийэн чочустабартан таһаран мин дьэ ол ыһахха ыһыахтарыгар туохтаатым. Олоҕун ырыктык. Ханна хайылыкка хайдьыбыккыный? Түннүк анна бүтэйдээх ийэн дьин сайылыктар бааллар.

пиибэ лимонад иһин бартын ону арайан да туһахпыта ол оччолорго мин уже били съезтэн кэлэммин холбос тойотторун баалларын билэбин ол иһин кинилэр миэхэ олоху онно эмиэ билсии көстүмүө наада билсии билсии көстүү баар ону мин аас скромный боламмын оннук билсэ сатаабатаҕым ол биирдэ эмит улахан туохтарга инник баран кэлэр этим
Гренькаевна, онтон дьэ билигин э, арыгы тематыгар киирдэххэ буллаҕына, оччолорго олох арыгы натуральнай бөҕө буллаҕа дьэ. Ханнык арыгылар бааллар этэй? Ааттарына. Дьэ билигин дьон истэн холбура. Холбура буллаҕына, мин бастаан ол бу продуктовый маһын кэлэн бараммын арай дьэ Режифрата диэн массыына бар этэ. Куораттан тахсар упуһун. Ол үс жүз, үс жүз дьаах ботка. Ону буллаҕына ол үс чуждааҕы буотка дьар кэлбитигэр түрпэннээтилэр иһити эһиэхэ буотка ыыттыбыт тутун диэтилэр. Дьэ биһи уоһуттар көмөлөһүннэрин тутуттубут. Онтон турамалааны ахсымытыгар дьаны туох бааржа кэллэ Намҥа. Ону ол бааржа кэлбитигэр буллаҕына арай дьэ Кыһыларыгы кэллэ били туох Агдаам иин диэн кыһыларыгылыт аны туран балааны туох болгарскай аргыларкасытыы илиин вежи кровь иин дити ырааһаны ана дьэ икки үс массыына биирдэ тигинээн кэллэ бу арыгылары бартын тутаан диэтэ Онтон онтон сотору оҕуспоммор аны үс сүүс дьааһык кыһыл арыгы кэллэ. Партибиин кэллэ. Өссө. Өссө кэллэ. Байбах этэ буолбут дьоннору. Арай буллаҕынан дьэ арай көрдüm били мин кэлэ бара сылдьабын онтон кыргыттарым атылыы буллахтар. Буллаҕынан отчуотутабын аны дьэ арай дьэ Э, арыгыны били уон биир чаастан аты э, ол именно свободный этэ этэ. Олох үрүксээҕинэн иһин төһөнү баҕар. Төһөнү баҕар эһэр. Онтон тұрмы ол үстүз жаһы кэлле, оны мен туттум, жексамын туттаам яханехпуны арай. Онтон арай администрация барын эттим. Бу Аргы туох ааттаах элбэх нэһилиэнньэ аны атыланарый? Бу арыгыны кэмнээн тохтуохха наада, атыллыахха наада, кэмниэххэ наада диэтим иһэ. Ону туран мана дьэ бары иһиттилэр, хайаатылар. Дьэ мин ити боппуруостара сөпкө эттиниин дииллэр, онтон туран миигин дьэ аны ол кэнниттэн дьэ миигин депутакка дьэ аны тохтоотулар. Оччолорго онно бэрэссэдээтэлинэ ким олороруй, кимиэ киирэн эттин? Онно ол мусунуо кэнниттэн Егор Егорович буолбута, онтон дьону Николай Христофоровичтаах кэлэн кэлбиттэрин дьонтон дьонтон ол дьэ миин ол мин ол дьэ туох аата бу разнарядка кыайан баран ылбакка сылдьабын арыгы олох утус сурук кэлэ турар дьон иһэр дэһэр дьон иһэр дэһэр аны үөдэйдэр кэлэллэр үөдэйдэр ылыктык иһэллэр бартаханна иһэр олох простаргы атыламыта дьэ онон дьон нормалык онтон дьэ уочараттаан дьэ ол мунньахтаан иннээн дьаарыгыны аны он бир чаастан атылыыр буолбута анан ол он бир он бирге дьэ

Кубура биир уолаттара ити уон аҕыстаах уон сүүрбэлээх уолаттар биир хаачча курдук кэнники дьабара араарынна олох хаачча буолан араарыллыбыта буолла итиннэн арахсыбыттар Мин өйдүүрбүнэн итиннэ ити или ити эргэ маҕаһыын таһыгар кыракый маннык ларек культура маннык баар этэ онно халеба туһунан онно атыылыыллар буола сылдьыбыттара да